Oguz ýoly müň ýyllyklara dowam. Oguz ýoly agzybirlige rowan. Senasy dillerde ýaňlanýa öwran. Oguz ýaýy adalatyň kemany. Oguz oky Parahatlyk kelamy. Ýaýy başdyr oky ilçi Oguzyň. Pendi kem bolmasyn dagdan dogumyň. Ata-baba pelsepesi kowumyň. Oguz ýaýy adalatyň kemany, Oguz oky parahatlyk kelamy. Oklar jem bolanda hergiz döwülmez. Bitewülik binýadydyr döwürleň agzybirlik nyşanyna öwrülen Oguz ýaýy, adalatyň kemany, Oguz oky, parahatlyk kelamy. Ýaýdan çykan oklar gaýtmaz garadan, Okgullydyr, hemrasydyr Ýaradan. Uly sili bir agyza garadan Oguz ýaýy, adalatyň kemany, Oguz oky, parahatlyk kelamy. Iller jebis bolsa, maksatlar myrat, Hak söýen kişiden galar ýagşy at. Hemaýat islänä çelgi, güýç-kuwwat, Oguz ýaýy, adalatyň kemany. Oguz oky, parahatlyk kelamy, dessurdyr gök bilen zemini baglan, syýasat köňülleň küýseňin aňlan, ylahydan peşgeş üýtgeşik hal bar, Oguz ýaýy, adalatyň kemany, Oguz oky, parahatlyk kelamy, Çawy ýaýran ilim, joşga galk bu gün, Adyň zabyt etmişdir törün kalplaryň, Dost-dogan eýledi dünýä halklaryn, Arkadagyň ynsanperwer kelamy, Oguz ýaýy, adalatyň kemany.
Salam Mähriban parahatçylygyň ýaş çaparlar akyl-paýhas bäsleşigine gatnaşyjylar, hormatly myhmanlar! Bu gün biz hormatly Prezidentimiziň ýörite karary esasynda zehinli ýaşlary ýüze çykarmak maksady bilen, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda täze döredilen Ýaş diplomatlaryň mekdebi tarapyndan gurnalýan Parahatçylygyň ýaş çaparlary akyl-paýhas bäsleşigimiziň birinji saýlama tapgyrynyň bäşinji oýnuny geçirýäris. Akyl-paýhas bäsleşigimiziň bäşinji oýny Horezmşalar döwletiniň diplomatiýasyna we diplomatik däplerine bagyşlanýar.

Horezmşalar döwleti barasynda Türkmenistan, Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi atly kitabynda Anuş teginiň nebereleriniň Beýik Horezmşalary diýlip atlandyrylandygyny we olaryň paýtagtynyň bolsa gadymy Gürgenç, häzirki Köneürgenç şäheriniň bolandygyny belleýär. Horezmşalar döwletiniň daşary syýasaty we diplomatiýasy biziň şöhratly taryhymyza altyn sahypalar bilen ýazylandyr.
Parahatçylygyň ýaş çaparlary atly akyl-paýhas bäsleşiginiň birinji saýlama tapgyrynyň bäşinji oýnuna gatnaşýan mekdep okuwçylary bu gezek Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Taryh we arheologiýa institutyna gezelenç etdiler. Ýaş çaparlar institutyň muzeýinde dürli taryhy çeşmeler, taryhy ýadygärlikler bilen ýakyndan tanyş boldular. Institutyň alymy okuwçylara Horezmşalar döwletiniň taryhy, içeri we daşary syýasaty, diplomatiýasy, şeýle-de medeniýeti barada gyzykly gürrüňleri berdi. Horezmşalar döwletiniň binagärlik sungaty baradaky edilen gürrüňler okuwçylarda uly täsirleri galdyrdy. Gadymy Gürgençde ýerleşen Tekeşiň, Törebeg hanymyň, Il Arslanyň, Gutlug Timuryň minaralary özüniň gözelligi, nagyşlarynyň nepisligi, berkligi bilen köpleri haýrana goýýar. Häzirki wagtda bu taryhy ýadygärlikleri öwrenmeklige ýurdumyzda uly üns berlip, olara täzeçil çemeleşilýär. Bu guralan gezelenç

Hormatly akyl-paýhas bäsleşigimize gatnaşyjylar, gadyrly myhmanlar! Oýnumyzyň başynda ilki bilen, bäsleşigimize adalatly baha berjek Pähimdarlar geňeşiniň agzalary bilen tanyş bolalyň. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Ýewropa ýurtlary bölüminiň geňeşçisi, Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçi Nurberdi Amanmyradow. Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar institutynyň alym kätibi, taryh ylymlarynyň kandidaty Kakajan Janbekow, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Taryh we arheologiýa institutynyň baş ylmy işgäri, taryh ylymlarynyň kandidaty Ata Nuryýew. Geliň indi bolsa şu günki bäşinji oýnumyza gatnaşýan okuwçylarymyz bilen tanyş bolalyň.
Bezirgen Ataýew, Dil derslerinden çuňlaşdyryp öwredilýän segsen ýedinji orta mekdebiniň dokuzynjy synp okuwçysy. Iňlis, rus dillerini bilýär. Kadyrmyrat Öwezgylyjow, Aşgabat şäherindäki Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Ýöriteleşdirilen umumybilim berýän mekdep-internadynyň on birinji synp okuwçysy. Gyzyklanýan zatlary, kitap okamak, sport bilen meşgullanmak. Altyn asyryň altyn zehinleri ders bäsleşiginde on birinji synpda welaýat tapgyrynda birinji orna mynasyp bolan. Iňlis, rus, türk dillerini bilýär.

Altyn asyryň altyn zehinleri ders bäsleşiginde Türkmen dili we edebiýaty dersi boýunça döwlet tapgyrynda birinji orna mynasyp bolan, iňlis, rus, türk dillerini bilýär. Allanur Hudaýnazarow, Aşgabat şäherindäki on altynjy orta mekdebiniň onunjy synp okuwçysy. Gyzyklanýan ugurlary, kitap okamak, sport bilen meşgullanmak. Rus, iňlis, nemes dillerini bilýär.

Meýlis Aşyrow, Dil derslerinden çuňlaşdyryp öwredilýän segsen ýedinji orta mekdebiniň onunjy synp okuwçysy. Kitap okamak, robot tehnologiýasy bilen ýakyndan gyzyklanýar. Iňlis, rus dillerini bilýär. Hormatly akyl-paýhas bäsleşigine gatnaşyjylar, gelin-indi bolsa, Hormatly Pähimdarlar geňeşiniň agzalaryndan ýaş çaparlarymyza beriljek sowallaryň bukjasyny açyp bermeklerini haýyş edeliň. Hormatly ýaşlar, däp bolşy ýaly, Şu günki bäsleşigimiziň temasyny siz eşitdiňiz. Horezm şalary türkmen döwletiniň diplomatik we diplomatik däpleri atly tema. Şu tema bilen baglanyşykly sowallary hemmäňize bolşy ýaly, däp bolşy ýaly men siziň hemmäňiziň gözüňiziň aldyna açýaryn we bäsleşige gatnaşyjy ýaşlarymyzyň hemmesine üstünlikli çykyş etmeklerini arzuw edýärin.
Hormatly akyl-paýhas bäsleşigine gatnaşyjylar, men sizi akyl-paýhas bäsleşiginiň şertleri bilen tanyş edeýin. Akyl-paýhas bäsleşigi bäş sany sowal-jogap menzilinden ybarat bolar. Siz her bir menzilde beren dogry jogabyňyz üçin Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolarsyňyz we Oguz hanyň altyn ýaýyna tarap bir ädim öňe ädersiňiz. Akyl-paýhas bäsleşigimiziň birinji mezilindäki sowallar Horezm ýurdy we Gürgenç şäheri, onuň ylmyň, medeniýetiň merkezi bolandygy barada bolar. Size sowallar sebedi hödürlener, siz soragy erkin özüňiz saýlap bilersiňiz. Oýlanyşykly we pikirlenip jogap bermegiňizi haýyş edýäris. Birinji menzilimizde ilkinji soraga jogap bermek Bezirgeniň paýyna düşdi. Sekizinji sowalnama.
Sekizinji sowalnama.
Reşideddin Watwatyň Resmi hatlar eserinde kätipleriň ýalňyşmaly däldigi hakynda nähili maglumatlar berilýär? Reşit Diddiniň ýazan kitaby ýalňyş ýazylypdyr. Siziň jogabyňyz nädogry. Bu sowalyň dogry jogaby Resmi hatlar eserindäki ýetmiş birinji hatda kätipler hakynda şeýle jümle bar, Ussat kätipler gynyndan çykan gylyjy uruşsyz gynyna saldyrmagy başarýarlar. Togsan üçünji hatda bolsa şeýle diýilýär, Eger-de sen galymyň ýalňyşandygyny, özüň hem ylymsyzdygyňy bilýän bolsaň, bu haty biziň huzurymyza özüň getirseň bolmadymy? Kä sözleriň iki hili manysy bolýandyr. Olary jümlede nädogry ulananyňda uly ýalňyşyklara getirýändir. Biz seni zyýarata çagyrmak bilen, seniň aýbyňy ýatlatmak islämzok. Emma Allatagalla seni we bizi indiki ýalňyşyklardan gorasyn. Seniň ýalňyşlygyň hemmämiziň heläkçiligimiz bolup biler. Menzilimiziň indiki soragyna Kadyrmyrat jogap berýär. Dokuzynjy sowalnama.
Dokuzynjy sowalnama. Gahryman Arkadagymyz. Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi kitabynda belleýşi ýaly, watansöýüjiligiň beýik nusgasy bolan Jelaleddin Türkmen agyr ýaralananda derdine nämäniň derman boljakdygyny aýdýar. Hemmämiziň bilşimiz ýaly, Jelaleddin Menguberdi Türkmeniň Horezmşalar döwletiniň iň soňky soltany bolmak bilen, ol söweşde agyr ýaralanypdyr. Şonuň netijesinde onuň derdine hiç hili derman tapyp bilmändirler. Ol bolsa öz dogduk mekanyndan, ýagny gadymy Was diýen ýerden öz topragyny hem-de şonuň suwuny getirmekligi talap edipdir. Şonuň netijesinde haltajykda gadymy Wasyň mukaddes topragy hem-de şonuň suwy getirilipdir. Şony getirenlerinden eýýäm Jelaletdin Möňbüriniň derdi ýeňlän ýaly bolupdyr, şonuň netijesinde hem gowlanypdyr. Berekella, Kadyrmyrat siziň beren jogabyňyz dogry. Siz Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolduňyz. Jelaletdin Möňbürün özüniň şirin janyny Watany üçin gurban eden beýik şahsyýet hasaplanylýar. Taryhçylaryň belleýşine görä, Jelaletdin Möňbürün özüniň eýerini tagt edinip, Watany üçin göreşip, özüniň ene topragyny goramakda uly gaýduwsyzlyklary görkezipdir. Gelinini bolsa Türkmenistanyň Baş drama teatrynyň artistleriniň ýerine ýetirmegine Jelaletdin Meňburun hakyndaky sahna tomaşa edeliň.
Siz şaýady asyrlaryň heňňamyň, Siz şaýady Öňki soňky eýýamyň Aýdyp beriň bize Raular kimin Ata Watanmyzyň ykbaly hakda. Biz bolsa diňläli Ýatda saklaly Käte eziz käte ajy ykbaly Beýan kylsyn bize muny görenler Halkyň hakydasyna siňen erenler. Juda gadymydyr, çuň ezelidir. Eşder bolsaň bu topragyň taryhy, taryhyň beýigi hem gözelidir, biler bolsaň bu mekanyň taryhy. Bu diýarda ýaşan ata-babalar, bu diýarda ýaşan kybla käbeler başlaryny belent tutup dünýäde sarpa goýýar eken mukaddes zada, asuda asmana, Halal çörege, parahat zemine, ata Watana!
Şol gün duşman bilen gurlan tarkaş hem uzak, hem juda gazaply boldy. Gözsüz batyr Jelaleddin soltanyň sol oňundan oky degdi duşmanyň. Umydyn ýitirip, ysgyndan gaçdy, Ahyry şazada gözüni açdy.
Biz nirede? Hany duşmanlar nirede? Olar çekildiler üňüzden aňry. Arman sizi ýaralady zalymlar. Zäherli bolansoň tene çümen ok, Em-ýom däri-derman peýda edenok. Eý Allam, kömek et sadyk guluňa, Malym, başym gurban bolsun ýoluňa. Köşeş gardaş, Köşeş Demirmälik, Watan topragyndan bir gysym beriň. Hümmet diläp bir dem ýüzüme sylsam. Nesip bolsa şypa hikmeti ýeter. Byssymylla Rahman Rahym Gözümiň röwşen Watan topragy Hümmet ber kalbyma dessime kuwwat Men seň öňde edýän kasamýat Her daban ýeriň soňky deme çen Goraryn men seni gözümiň nury Gurban bolsun saňa bu janym tenim men diňe seň bilen seň bilen diri. Men diňe seň bilen seň bilen diri.
Watan goragy en halal duduň haklamakdyr. Watan biziň her birimiz üçin elýetmez mertebedir. Muňam sebäbi watan söýgüsi soňlanýan däldir. Watana söýgi hemişe joşup duran mukaddes duýgudyr. Şeýle bolanlygy üçin hem diňe mertler, Watanyň mert ogullary Watany beýgeldýärler. Köňli nurly Watan ogullaryna şöhrat bolsun! Şöhrat bolsun!
Şöhrat bolsun! Şöhrat bolsun!
Menzilimizi Arazjemal bilen dowam edýäris. Ýedinji sowal. Ýedinji sowal. Reşideddin Watwatyň Resmi hatlar kitabynyň ýigrimi dördünji hatynda şeýle jümleler bar, Men şu diýarda we şeýle beýik adamyň watanynda ýaşaýandygyma örän begenýärin. Bu adam din we ylym üçin eden işleri bilen Allatagalla ýakyn adamlaryň biri boldy. Sowal şeýle. Bu hat kime, ýagny haýsy alyma ýazylypdyr? Meniň pikirimçe, bu haty Reşideddin Watwat Zamahşary alyma bagyşlap ýazypdyr.
Berekella Arazjemal siziň beren jogabyňyz dogry Reşideddin Watwat özüniň ýigrimi dördünji hatyny Gündogaryň beýik akyldary Mahmyt az-Zamahşara bagyşlap ýazypdyr.

Hurim A'la Hazih Al Name. Dogry jogap bermek bilen siz Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolduňyz. Biz menzilimiziň indiki sowaly bilen Annamuhammede ýüzlenýäris. Ikinji sowal.
Ikinji sowal.
Massaget şa zenany Tumar şanyň ýanyna Ahameni şasy Kir ikinji ilçilerini ýollap, onuň bilen gül, sary ýaý we bir bölek mata iberýär. Sahna oýna tomaşa edip, Kir ikinjiniň iberen zatlary bilen Tumarla näme diýmek isländigini düşündiriň. Tumar şanyň Kiriň ilçilerine soňky jogaby näme?
Köp beýan eşitdik. Hamana Kir şa bilýämiş diýdiler müň hünär müň kär. Şany ýaýrap dabarasy dag aşyp. Biz bagytly ystallarymyz ýanaşyp. Azarsyz bizarsyz asylly goňşy. Agzybirlik bozulmasyn şo ýagşy.
Kir patyşa Kiaksar, eýesi Dünýä, size salam bilen gönderdi sowgat. Şertini aýtmaga gerekdir sowgat. Bir-ä gül ýollady, hoşroýy hurma. Tütetseň müşk bolar eretseň kürme. Ikinji sowgady Saryýa ýok. O-da gowy sowgat ýok onuň şeki. Üçünji sowgady bir bölek mata. Jogabyny maglum ediň sawada.

Üç sowgat ýollapdyr, şertini ebela düşünen däldiris.
Biz-ä seň bolşuňa düşünemzok. Gynanan bolsaň-da dürli dilli bolup, şübhäm artyk gözüň gülüp durşuna. Goýalyň!
Eşideliň sowgatlaryň ýorgadan.
Kir ikinji tomaşa öz ilçilerini ugradyp, birinjisi gül ugradyp, oňa durmuşa çykmak isläpdir, ikinjisi ýagly çörek ugradyp, olja bermesini isläpdir, üçünjisem, eger-de durmuşa çykmadyk ýagdaýynda uruş boljagyny aýdypdyr. Tomaşa-da oňa durmuşa çykjak ýaly diýipdir we onuň ilçilerini kowupdyr. Doly bolmadyk jogap hökmünde kabul edýär, söwetlendirmek maksady bilen. Berekella Anymuhammet siz Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolduňyz. Geliň indi bolsa Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazy drama teatrynyň artistleriniň ýerine ýetirmeginde Tumar şanyň Kire beren jogaby bilen tanyş bolalyň.
Watan üçin gurban etsem başymy. Sährada it-guşlar tüýtse läşimi. Etmezdim arman. Aýaly bolmana ganym hünkaryň, Bitirmeli bolsa iliň kararyn. Depeläp ärime eden ygrarym, Barardym, etmezdim arman. Arman, gelen bela çökderdir çak. Ýaşdan sypma kyn bogaza goýlan pyçakdan. Em bolmaň! Başyna ýapsynmy garry arwady, üstümizden gülýä şoluň gerbedi. Oňa seň erkiň gerek, gul gerek. Bir diýende üç bükülýän bil gerek. Eger alynmasa egnimden serim. Soňky demime çen goraryn ýerim. Kendim meniň görkem-görkana ýurdum. Kendim meniň erkim, erkana ýurdum.
Ak Humaý menzilimiziň indiki soragy bilen biz size ýüzlenýäris. Üçünji sowalnama. Üçünji sowal. Iň soňky demini sanap ýatan pursadynda özüniň şägirtlerini ýanyna çagyryp, Men size we siziň dostlaryňyza kitaplarymy aýawly saklamaga ynanýaryn. Meniň kitaplarym meniň perzentlerimdir. Olara kembaha garamaň. Köp adamlaryň öz çagalaryna we goşgularyna guwanşy ýaly, meniň kitaplarymy-da şonuň ýaly söýüň. Kim kynçylyklardan, zähmet çekmekden gorkmasa, ylma perwaýsyzlyk bilen garamasa, diňe şolara ylym öz gapysyny açýandyr. Hakyky ylym, bu edermenlikdir, dogumlylykdyr. Men bütin ömrümde bilýän zatlarymy ylmy höwesekler bilen paýlaşdym. Size-de şuny maslahat berýärin, diýip, wesýet eden horezmli alym kim?
Meniň pikirimçe, bu soragyň jogaby Horezm döwletinde öz akademiýasyny gurduran Al-Mamun diýip pikir edýän. Ak Humaý, gynansak-da soraga beren jogabyňyz nädogry. Soragyň dogry jogaby Gündogaryň beýik akyldary Abu Reýhan Biruny. Allanur, biz indiki sowalymyz bilen size ýüzlenýäris. Sowaly açyp bilersiňiz. Birinji sowal näme?
Birinji sowal, Gahryman Arkadagymyzyň Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi atly kitabynda berilen maglumatlara görä, Horezmo-mongol ýörişleriniň öň ýanyna gelip gören Ýakut al-Hamawy bu ýer barada nähili ýazgylar galdyrypdyr? Meniň pikirimçe, mongollaryň çozmagyň öň ýanynda bu Şahyr gelip Horezm barada bu döwrüň gülläp ösmegini görkezip ýazýar. Beren sowalyňyzyň jogaby boýunça Pähimdarlar geňeşi bilen geňeşmegi makul bildik. Doly takyk bolmasa-da, ýöne umumy jogap berdi diýip hasaplasak makul bolarmyka diýen bir peýkam bersek dogry bolar.
Biz bäsleşigimize jahan bilen dowam edýäris. Bäşinji sowal.
Bäşinji sowal. Mamunyň akademiýasynyň işiniň ruhlandyryjysy bolmak bilen birlikde, Horezm şanyň geňeşçisi, hatda weziriň wezipesini hem ýerine ýetiren alym kim?
Meniň pikirimçe, bu alym wezir wezipesini ýerine ýetiren Reşdeddin Waýtmyrat.
Jahan gynansakda siz sowala ýalňyş jogap berdiňiz. Soragyň dogry jogaby Abu Reýhan Biruny bolmaly. Ol özüniň Mamunyň akademiýasynyň işiniň ruhlanjysy bolmak bilen Horezmşanyň geňeşçisi, hatda weziri wezipesini hem ýerine ýetiripdir. Ruhdan düşmäň. Biz bolsa indiki sowalymyz bilen meýlise ýüzlenýäris. Sowalnama alty.
Altynjy sowal.
Meşhur köşk kätibi Reşideddin Watwatyň galamyndan çykan hatlaryň aglabasynyň halyf Muhammet ibn Ahmet Mustashir Muktefi li Emrillä ýazylmagynyň sebäbi nämede? Meýlis gynansakda siz jogap berip bilmediňiz, soragyň jogap jogaby bolsa, Atsyzyň döwründe Horezmşalaryň Bagdat halyfy bilen yzygiderli we gowy gatnaşykda bolmagy Reşideddin Watwatyň hatlarynyň aglabasynyň Muhammet ibn Ahmet Mustashir Mukdefili Emrlä ýazylmagynyň sebäbi bolup durýar. Hormatly akyl-paýhas bäsleşigine gatnaşyjylar, şunuň bilen biz birinji menzilimizi geçirip gutarýarys. Hormatly bäsleşigimize gatnaşyjylar, üns beriň! Bäsleşigimiziň ikinji menzilindäki sowallar Horezmşa Anuşteginiň we Kutbeddin Muhammediň dolandyran döwrüne bagyşlanýar. Biz ilkinji sowal bilen size ýüzlenýäris. Sowalnama on iki. Sowal on iki.
Anuştegin oguzlaryň haýsy taýpasyndan bolupdyr? Anuştegin oguzlaryň begdil taýpasyndan gelip çykdy. Bezirgen, siziň beren jogabyňyz dogry. Bir ädimi öňe süýşüp bilersiňiz. Biz bolsa sowalymyzy indiki gatnaşyjymyz bilen dowam etýäris. On bäşinji sowal.
On bäşinji sowal.
Kutbetdin Muhammet nirede bilim we terbiýe alýar? Kutbetdin Muhammet bir müň togsan ýedi, bir müň bir ýüz ýigrimi sekizinji ýyllar aralygynda Horezmşalary dolandyrypdyr. Ýagny şol döwürde onuň bilim almagy üçin Seljuklaryň paýtagtynda ýörite döwlet baştutanlary ýetişdirýän ýörite gurama bolupdyr. Şol guramaň täsiri astynda bilim alypdyr. Ol ýerde diniň hem syýasatdan baş çykarmak üçin dürli ylymlary öwrenipdir. Mugallymlarynyň kömegi bilen hakyky hökümdar hökmünde tanalmak üçin köp bilimler alypdyr. Kutbetdin Muhammet Seljuk türkmen döwletiniň merkezi bolan Merwde bilim we terbiýe alýar. Biz bolsa indiki sowal bilen Arazjemala ýüzlenýäris. Sowalnama on bir. Sowal on bir. Anuş tegin özüniň akyl-paýhasy bilen ýokary hormata eýe bolup, Mälik şanyň köşgünde haýsy derejä mynasyp bolupdyr? Bu wezipä we derejä iň ynamdar we wepaly adamlaryň bellenilmeginiň sebäbini düşündiriň. Anuşta Ginj Garjistandaky memluk, ýagny gul bolupdyr, ony Bilgete Gin öz gullugyna alýar. Şondan soň Anuşta Gin dürli wezipelerde işläp, soň Mälik şanyň köşgünde taşdar wezipesine eýe bolýar. Taşdar bolanda-da, soltanyň gymmatbaha zatlaryna seretýän adam bolupdyr. Ol wezipä diňe ynamly adamlar bellenilipdir. Arajemal berekella siziň beren jogabyňyz dogry. Biz bolsa menzilimizi Annamuhammet siz bilen dowam edýäris. Sowal on. Sowal on. Anuş teýin nädip Seljuk türkmen döwletiniň köşgüne düşýär. Annamuhammet jogabyňyz taýýarmy? Bilge Tegin Anuş Tegini satyn alýar, pul hökmünde özüne gulluk edýär. Anuş Tegin. Soň Mälik şa sowgat berýär. Mälik şa-da şol döwür Seljuk imperiýasynyň bir emiri bolupdyr. Berekella, Annamuhammet, siziň beren jogabyňyz dogry. Menzilimiziň indiki sowaly bilen Akhumaýa ýüzlenýäris. On sekizinji sowal. On sekizinji sowal.
Näme sebäpli Soltan Sanjar Muhammet Kutbeddin aradan çykansoň, ikirjeňlenmän göni onuň ogly Atyzy Horezmşa belleýär?
Bir müň ýigrimi sekizinji ýylda Kutbeddin Muhammet aradan çykan wagty Atsyzam edil kakasy ýaly Merwde edil hökümdaryň bilimini, hökümdaryň öwrenmeli zatlaryny olam Merwde bilim alýar. Bu çyn Soltan Sanjar onuň ogly Atsyzy hem ikirjiňlenmän wezipä belleýär. Sebäbi Atsyz hem edil öz kakasy ýaly ynamdar adam bolup. bolupdyr. Berekella Ak Ukmay, siz soraga dogry jogap berdiňiz. Biz bolsa menzilimizi Allanury siz bilen dowam edýäris. On üçünji sowal näme?
On üçünji sowal. Anuş teginler nesil şalygyndan kim ilkinji bolup Horezmşa derejesini alýar? Horezm şalygyň derejesini ilkinji bolup Gyzyl Arslan atly saz alýar. Allanur gynansakda siziň beren jogabyňyz nädogry. Soragymyzyň dogry jogaby bolsa, Anuş tegiller nesil şalygyndan Kutbeddin Muhammet ilkinji bolup Horezm şa derejesini alýar. Biz bolsa menzilimiziň indiki sowaly bilen jahana ýüzlenýäris. On ýedinji sowal. On ýedinji sowal.
Kutbeddin Muhammet seljuklara ýyllyk salgydyny nähili ýagdaýda gowşurypdyr? Merw şäherine sowgat serpaý pul hökmünde iberipdir. Jahan gynansakda siziň beren jogabyňyz nädogry. Kutbeddin Muhammet seljuklara ýyllyk salgydyny bir ýyl özi, beýleki ýyl uly ogly Atsy gymmat bahaly sowgatlar bilen ugradyp, şeýle ýagdaýda özüniň ýyllyk salgydyny gowşuryp durupdyr. Biz bolsa indiki sowalymyz bilen meýlisä ýüzlenýäris. On altynjy sowalnama.
On altynjy sowal.
Kutbetdin Muhammet bir müň bir ýüz on sekizinji ýylda Soltan Sanjar bilen kimiň arasynda ylalaşdyryjy hökmünde araçyllyk wezipesini ýerine ýetirýär?
Bilemok. Jogabymyz bolsa, Garahanly hökümdary Muhammet Arslan hanyň üstüne ýöriş etmekden Soltan Sanjary saklaýar. Kutbetdin Muhammet olaryň ikisini ylalaşdyrmagy başarýar.

Hormatly bäsleşigimize gatnaşyjylar, biziň üçünji menzilimizdäki sowallar Alaýeddin Atsyz bilen Soltan Sanjaryň arasyndaky gatnaşyklar we Il Arslanyň hökümdarlyk eden döwri barada bolýar. Bu menzilde ilkinji sowala jogap bermek Bedir gelin siziň paýyňyza düşdi. Ýigrimi bäşinji sowalam.
Ýigrimi bäşinji sowal. Atsyz tabyn boljakdygy barada beren sözünde durmansoň, Soltan Sanjar bir müň bir ýüz kyrk ýedinji ýylyň noýabrynda Horezme üçünji gezek ýörüşe çykýar. Hazarasp galasyny iki aýlap gabap, ony ele geçirýär. Juweýniniň Taryhy Jahanguşa kitabynda bu ýörişde iki tarapyň köşk şahyrynyň hem-de kätibiniň biri-birine gyjyt berýän aýdyşygy barada gymmatly maglumat berilýär. Enweri bu ýörişe bagyşlap bir rubagy döredipdir we ony Soltan Sanjara görkezipdir. Sowal şeýle, Siz özüňizi Enweri hökmünde göz öňüne getirmeli we şol rubagynyň mazmunyny kagyza geçirmeli. Soňra bu rubagy şekildäki hatyň garşydaş tarapa nähili ýetirilendigini aýtmaly.
Agtyň barada Soltan Hanja şeýle diýýär, Soltan Hanja agtyny näme üçin şol ýaly diýýär?
Bezirgen, Gynansakda siz sowala nädogry jogap berdiňiz. Biziň dogry jogabymyz bolsa, Eý şahym, jahanyň mülki seniňki, döwlet, ykbal, kesbi, ilki seniňki, bu gün Hazar aspy, eýele ertir Horezmde ýüz müň ýylky seniňki. Bu rubagy soltana örän ýarapdyr, şonuň üçin Soltan Sanjaryň buýrugy bilen bu rubagy bir kagyza ýazylyp, ol kagyz hem bir peýkamyň ujuna dakyp, ýaýdan galanyň içine atýarlar. Sowalyň dogry jogaby şu şekildedi. Hormatly bäsleşige gatnaşyjylar, gadyrly myhmanlar, geliň indi bolsa menzilimiziň şu ýerinde, Türkmenistanyň Baş drama teatrynyň artistleriniň ýerine ýetirmeginde taryhy sahnanyň parçasyna tomaşa edeliň.
Soltanym, şahyr Enweri rubagy ýazypdyr. Rugsat berseňiz okap bereýin diýýär.
Goý gelsin.

Döwlet ykbal kesbi ilki seniňki. Bu gün Hazarasby eýlär, ertir Horezmda ýüz müň ýylky seniňki. Aferin! Bu goşgyny oka sanjyp atyň Hazarasby alaň üstüne.

Biz bolsa indiki menzilimizi Gadyrmyrat siz bilen dowam edýäris. On dokuzynjy sowal.
On dokuzynjy sowal.
Alaeddin Atyzyň hökümdarlyk eden döwrüni Soltan Sanjar bilen baglylykda iki döwre bölýärler. Şol döwürler hakynda aýdyp beriň. Bir müň bir ýüz ýigrimi sekiz, bir müň bir ýüz elli altynjy ýyllar aralygynda Horezmşanyň soltany Alaeddin Atyz Soltan Sanjara gulluk edipdir. Ol döwürler iki döwre bölünýär. Bir müň bir ýüz ýigrimi sekiz, bir müň bir ýüz otuz sekizinji ýyllar aralygynda wepalylyk döwri, Şeýle hem, bir müň bir ýüz otuz sekizinji ýyldan bir müň bir ýüz elli altynjy ýyla çenli horezmşalaryň garaşsyzlygy ugrundaky hereket eden döwürleri. Berekela Kadyrmyrat siz berlen sowala dogry jogap berdiňiz we Oguz hanyň altyn okuna mynasyp bolduňyz. Biz bolsa menzilimiziň sowallary bilen Arazjemala ýüzlenýäris. Arazjemal, eliňizdäki sowaly açyp bilersiňiz. Sowal ýigrimi dört. Ýigrimi dördünji sowal. Sanjar birinji gezek günäsini bagyşlanyndan soňam, Horasana ýöriş eden atsyz Soltan Sanjara garşy nähili hereketleri amala aşyrýar? Sanjar onuň bu hereketlerine nähili jogap berýär? Alaeddin Atsyz bir müň bir ýüz otuz sekizinji ýylda şu ilkinji gezek Soltan Sanjardan garaşsyz hereket edip, Jent we Maňyşzagy basyp alýar, şonda Atsyzyň ogly Atlyk aradan çykýar. Alaeddin Atsyz Soltan Sanjaryň ýok wagtyna şu Merwe barýar we onuň tagtynda oturýar. Halypa hat ýazýar. Öz hatynda şu Soltan Sanjaryň Atsyzy halypa garşy goýýandygyny aýdýar we. ondan daşary basyp aljak ýerleriň hökümdary hökmünde yglan etmegini aýtýar. Siz berlen sowala dogry jogap berdiňiz hem-de Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolduňyz. Hormatly bäsleşige gatnaşyjylar, biz bolsa menzilimiziň indiki sowaly bilen Annamuhammet size ýüzlenýäris. Ýigririnji sowal.
Ýigriminji sowal. Bir müň bir ýüz kyrk üç, bir müň bir ýüz kyrk dördünji ýyllarda Soltan Sanjar Horezmşa atsyzyň özüne garşy baş götermek meýlini duýup, Horezme ikinji ýörişiniň öňüsyrasynda kimi onuň ýanyna ilçi edip ýollapdyr. Meň pikirimçe, ol ilçi edip öz ýegeni bolan Süleýman şany ugradýar. Atsyz Süleýman şany ilçi hökmünde gowy kabul edýär, ony arzylaýar we gaýçyn Merwe ugratmaly bolanda-da, ony Şaý-sepler, bezegler bilen, gymmat bahaly sowgatlar bilen ugradýar yzyna. Annamuhammet siziň beren jogabyňyz nädogry, dogry jogap bolsa, Soltan Sanjar Horezmşa at siziň ýanyna Edip Sabury ilçi edip ugradypdyr. Biz bolsa menzilimiziň indiki sowaly bilen Ak Humaý size ýüzlenýäris.
Ýigrimi üçünji sowal. Ýigrimi üçünji sowal.
Bir müň bir ýüz otuz altynjy ýylda Balha gelen Soltan Sanjardan Atsyz ony öýüne Horezme goýbermegi haýyş edýär. Soltan ony goýberýär. Sorag, Şol pursatda Soltan Sanjar bilen emirleriniň arasynda Atsyza garşy bolan Taryhda meşhur gürrüňi aýdyp beriň. Şol bir müň bir ýüz otuz altynjy ýylda Soltan Sanjar dagy Muhammet Arslan hana garşy söweşe gidýärler. Atsyzam şo wagt söweşden soň Balhda düşlänlerinde Soltan Sanjaryň ýanyna gidip ony öýüne goýbermegini soraýar. Soltan Sanjar ony öýüne goýberip, şonuň soň gaýdyp gelmejegini öz ýanyndaky emirlere aýdýar. Emirler şol atsyzyň şoňa dönüklik etjekdigini aýtýar. Ol bize Watanymyza eden zatlary bize ony tussag etmäge ýol bermeýär diýýär.
Berekella An Humaýun.
Soltan, Horezm şasy atsyz sizi görmek üçin ejazy soraýar. Goý, gelsin.
Beýik soltanym, ejaza bolsa men öz watanyma, Horezme dolanaýsam diýýän.
Rugsat Alladyndyr. Biz bu adamy indi hiç haçan görmeris.
Soltanym, onda şu wagt muny tussag etsek bolmazmy? Oň biziň öňümizde eden hyzmatlary bize beýtmäge ejaza bermeýär. Biz geçirimli bolmaly. Goý gitsin.
Allanur söz bilen dowam edýäris. Ýigrimi altynjy sowal näme? Ýigrimi altynjy sowal. Soltan Sanjar bir müň bir ýüz kyrk ýedinji ýylda Hazarasp galasyny gabap, Atyza ultimatum hatyny ýollaýar. Sanjaryň hatyny köşk şahyry Enweri rubagy görnüşde goşgy ýazypdyr. Atyz hem meşhur köşk kätibi Reşideddin Watwatyň taýýarlan hatyny jogap hökmünde Sanjara ýollaýar. Ol jogapda näme diýlipdir? Meniň pikirimçe, Reşideddin Watwat bu haty yzyna ýollanda, biz söweşsiz galany bermeris diýip hat iberýär. Gynansak-da Allanur, siz bu sowala jogap berip bilmediňiz. Biziň dogry jogabymyz bolsa, şol wagt Soltan Sanjar, bilşimiz ýaly, bir müň ýüz kyrk ýedinji ýyla Hazarasp galasyny gabap, atsyza ultimatum, ýagny boýun egmegi baradaky hatyny ýollaýar. Ol hata jogap berilýär, jogapda bolsa, Şahym ýagyn rüstem bolup gelse-de, zor boldugy eşek alyp bilse-de diýip jogap ýollanýar. Biz menzilimizi Jahan sözi bilen dowam edýäris. Sowal ýigrimi iki. Ýigrimi ikinji sowal. Atsyz ir döwürlerden bäri ähli halklaryň arasynda ýörgünli bolan Ilçä ölüm ýokdur diýen düzgüni kimiň ilçisi babatda bozupdyr? Ol ilçi Soltan Sanjaryň ilçisi bolupdyr. Onuň ady Edip Sabyr. Siz doly we dürs ýagdaýda sowala jogap berdiňiz. Biz bolsa menzilimizi Meýlis siz bilen dowam edýäris. Sowalnama ýigrimi ýedi. Sowal ýigrimi ýedi. Sankt-Peterburgyň döwlet kitaphanasynda Gündogar diplomatiýasynyň ajaýyp nusgasy hökmünde horezmşalaryň diplomatik hat alşygyna degişli bir hat saklanýar. Atsyz bu haty kime ýazypdyr, bu duýduryjy hat nämä sebäp bolupdyr? Soltan Sanjara äwdäp. Meýlis gynansak-da siziň beren jogabyňyz nädogry. Dogry jogap bolsa, bu hat oguzlaryň serdary Toty, ýagny Dody bege iberilipdir.

Däp bolşy ýaly, bäsleşigimiziň şu ýerine Akyl-paýhas bäsleşigimiziň muşdaklary üçin taýýarlanan sowalymyzy sanly ulgam arkaly siziň dykgatyňyza ýetirýäris. Men Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil-edebiýat we milli golýazmalar institutynyň ulum işgäri Meýlis Japarow. Size soragym şeýle, ussat serkerde we meşhur diplomat bolan Horezmşa Ilarslan kimleriň arasynda araçy bolup çykyş edipdir? Eziz ildeşler, siz özüňiziň jogabyňyzy Parahatçylygyň çaparlary gmail nokat kom elektron salgymyza ugradyp bilersiňiz. Biz sizden geljek jogaplara garaşýarys. Dördünji menzilimizdäki sowallar Tekeş soltanyň, Alaeddin Muhammediň we Jelaleddin Menguberdiniň döwründe döwletiň diplomatiýasyna we döwletler bilen gatnaşyklaryna bagyşlanýar. Menzilimiziň ilkinji sowaly bilen bezirgen biz size ýüzlenýäris. Sowalnama otuz bäş. Otuz bäşinji sowal. Jelaleddin mongollara garşy göreşmek üçin, güýçleri birikdirmek barada ilçi ýollanda, rum seljuklarynyň soltany Alaeddin Keýkubat oňa näme maslahat beripdir? Alaeddin Keýkubat oňa mongollar bilen ylalaşygy sakla diýýär. Bezirgen siziň beren jogabyňyz dogry. Berekella biz sizi gutlaýarys. Hormatly bäsleşige gatnaşyjylar, biz bolsa menzilimiziň indiki sowaly bilen Kadyrmyrat size ýüzlenýäris. Ýigrimi dokuzynjy sowalnama. Ýigrimi dokuzynjy sowal. Keseki döwletiň emeldarlarynyň ýerli ilatdan ulumsylyk we gorkuzmak bilen salgyt ýygnamagy gozgalaňlara we soňuny düzedip bolmajak uruşlara sebäp bolupdyr. Munuň mysalyny akademik Bartolt haýsy ýurduň ilçisiniň üsti bilen düşündirýär? Bilşimiz ýaly, Katwan söweşinden hemem ondan öňki döwürlerde Horezmşalar döwleti garahytaýlylara, goňşy döwlet bolan garahytaýlylara salgyt töläpdir. Tekeşiň ýolbaşçylygyndaky döwürde garahytaýlylardan salgydy kabul edýän adam gelen wagty Horezmşalara ulumsylyk edip, salgyty wagtyndan öň ýygnamagy hemem Şolar ýaly wakalaryň netijesinde Horezmşalaryň gaharyny getirtmegi, bu bolsa Bartoldyň nygtamagyna görä, söweşlere getiripdir. Şonuň netijesinde hem Garahytaýlylar bilen Horezmşalaryň arasyndaky söweşiň bolmagynyň esasy sebäpleriniň biri bolupdyr. Kadyrmyrat, berlen sowala doly we dürs ýagdaýda jogap berdiňiz. Biz bolsa indiki sowalymyz bilen Arazjemal size ýüzlenýäris. Otuzynjy sowal. Otuzynjy sowal.
Muhammet şa kimlerden ýeňiş gazandan soň, oňa Isgender Säni, ýagny Ikinji Isgender lakamy berlipdir? Bir müň iki ýüz onunjy ýylda Alaeddin Muhammet garahytaýlylar bilen söweşende ýeňiş gazanýar we Isgender Asan, Ikinji Isgender, lakamyny alýar. We öz şanyna Nowbat, Zülkarneýn, çalmagy buýurýar.
Berekella Arazjemal biz sizi gutlaýarys siz berlen sowala doly we dürs jogap berdiňiz. Annamuhammet indiki sowal bilen size ýüzlenýäris. Otuz dördünji sowal.
Otuz dördünji sowal. Bir müň iki ýüz ýigrimi bäşinji ýylda Soltan Jelaleddin Maragany Azerbaýjana geleýär we Konýa soltany Alaeddin Keýkubada, Jezire hökümdary Mälik Eşrefe, Damask hökümdäri Mälik Muwazzama we Müsür hökümdary Mälik Kämile hat ýollaýar. Bu hatyň mazmuny we maksady nämeden ybaratdy? Ol öz hatynda, Birleşmäge çagyrýar, ýagny, Dostlar, geliň biz birleşeliň we bize tarap gelýän Çingiz hanyň goşunyna garşy söweşeliň diýýär. Öz-özümizi gyryp ýörmäliň, üýşüp, duşmana garşy birleşeliň diýýär. Beren jogabynyň manysy dogry şoňa barýar, ýöne o taýda bir-birimizi gyrmak däl-de, bir duşmana garşy bilelikde göreşmek. Dogry. Berekella Annamuhammet. Biz bolsa menzilimiziň sowaly bilen Akhumaý size ýüzlenýäris. Otuz üçünji sowal. Otuz üçünji sowal.
Bir müň iki ýüz on sekizinji ýylda mongol kerweni talanyndan soň, Çingiz han ibn Kafraç Bugrany Alaeddin Muhammediň ýanyna ilçi edip ýollaýar. Ilçini kim kabul etýär? Ol soltana nähili maslahat berýär? Bir müň iki ýüz on sekizinji ýylda şol ilçi gelende, ony Atrar şäherinde Ýynal kabul etýär. Biz siziň beren jogabyňyzy kabul edýäris. Gynansak-da Akumaý siziň beren jogabyňyz nädogry. Dogry jogap bolsa, ilçini soltan Jelaleddin kabul edip, ony diňleýär we soňra kakasyna raýatlaryň nähak ganynyň dökülmezligi üçin Çingiz hanyň teklibini kabul etmegini hem-de

Ibn Alaeddin Tekes ogly Muhammet şa.
Aýdyber, ne beýle derwaýys habaryň bardy? Bu dünýäň ümsümligini kakabaşlyk edip özüňiz bozmasaňyz, başga bozubiljek bar. Ygtyýar beriň, hökümdarym! Men guwlardan ilçi gelipdir. Olary öz hanlary Temüçin ýollapdyr. Olar biz bilen söwda etjekmişler. Baýtal etini satjakmyşlar.
Patyşa, ynanjyk bege oň näme tersi bar? Demir Mälik!
Oň nämesiniň tersdigini olar gapydan goýbereňsoň bilersiň. Patyşa,
siziň has derwaýys işler edeniňize men şaýatdyr. Hyzmatyňyza taýyndyr.
Garagytaýlylar toba getirýänçäňiz on ýyl geçdi. On ýyl!
Ejaza beriň, hökümdar, derwaýys habar bar. Temüçin hanyň ilçisi Tohjar Noýon öz wekilleri bilen girmäge ejaza soraýar. Nesiller.
He-he-heý! Asmanyň eýesi!

Siz köşge geldiňiz. Edep-tertibi saklaň. Älemiň patyşasyna tagzym ediň. Aňdyraýma men seni tanadym.
Haram şaltaý baýna!
Gynansamam, men muny edip biljek däl. Hanlaryň hany! Kim üçine başyň gurban bolsun.
Endiňe öz beýik hanymyz Çingiz hany tagzym edýärin.
Biziň patyşamyza tagzym ediň.
Tertip uruň.
Salam berýäs diýýär. Tagzym edip salam beriň.

Horezm tagtynyň alnynda masgarabarlyk etmeklerine ýol bermän, bulardan soraň, olaň niýetleri näme?
Olaň näme niýetleriniň bardygyna bilemok, hökümdarym. Ýöne olar özlerini nalajyň gyryna awy gelendir söýdýärler.
Balamyň diýetleri gözlerinden gaýnap dur. Sen näme bileňok şony? Kim bular?
Patyşam, bularyň hanyna Çingiz han diýerler. Atam,
bular öz ýerlerini dar görüp, Çar tarapa çawjap ýören çarwalar özlerem bular juda köplük.
Biz goňşularymyz bilen agzybir bolup ýaşamak üçin, olar bilen bile ýeser ýaglarymyz bolan nogaýlara, garyk-taýlara, gerek bolsa kypjaklara garşy bir goşun düzüp, bir tapda söweşip, Açyk söwda etmegi teklip edýär.
Horezm şa dinsyzlar bilen birjigine baş bolup, musulmana herew götermek hökmün ýörýän Horezm bazarlarynda bolsa gyz ýaly ýitip satdyrman, hek derýan çyny.
Sen, sen ynanjyk Gaýrym han! Men saňa belet! Ogurlaň söweşinde sen kimiň tarapyndadyň? Ynanjyk batyr!
Saklan, Ynanjyk batyr! A sen seret bu butparaz dinsiz biziň dilimizde gürläberde. Gaharyňa bäs gel.
Men köşkde dinsizligiň eden-etdiligine ýol berip bilmen diýdi hökümdarym. Şah Älem!
Ilçilere rehimiz gelsin!
Ýurduň meň guranyny unutdylar. Gözüme güý düşüp, arkamdan hanjar saçýar. Ilçiler jezalandyr. Şamany bolsa. Patyşahym! Ýurtdan çykaryp kow! Sakgalyň!
Şahalyň! Ýalňyşýaňyz Şahalyň! Öldürme! Meni diňle Şahalyň! Beýtmäliň! Bular hemle bilen başymyzy bölüp içimizden urjak bolýan naýynsap! Gaýtam çykalyň alnyndan derýa ýetmänkä! Bekdilleň atlysy sürsün ortadan! Sag tarapdan kaýat, sollaram baýat, Halaşçylaň atlysy gelip ursun ýeňsesinden duşmanyň. Ýönüsi goşun maňa ber atam, men etjegimi bilýän.
Oýlandym. Ölçerdim. Ozlaw şu ýerde galar. Jelaleddin Garhytaýa Akşa Kermana Ýoluňyz ak Ýoldaşyňyz hak bolsun.
Biz bäsleşigimiziň indiki sowaly bilen Allanur size ýüzlenýäris. Otuz ikinji sowalnama. Otuz ikinji sowal. Horezm şalarynyň Bagdat halyflygy bilen gatnaşyklaryny ýörite derňän taryhçy Jepbarguly Hatanow Tekeşe çenli Horezm şalarynyň halyflyk bilen ylalaşykly syýasat alyp barandygyny, muňa Reşideddin Watwatyň resmi hatlarynyň şaýatlyk edýändigini nygtap, Tekeşiň döwründen başlap bolsa, döwletiň halyflyk bilen gatnaşyklarynyň has dartgynly ýagdaýa gelendigini ýazýar. Tekeş bu gatnaşyklary düzgünleşdirmek üçin Yraga iki gezek ýöriş edip, Reýde, Hemedanda, Yspyhanda Horezm şalaryň häkimiýeti gaýtadan dikeldilipdir. Üns beriň, sowal şeýle, Harby üstünlik öz tarapynda bolsa-da, Tekeş halyf bilen gatnaşyklaryny diplomatik ýol bilen kadalaşdyrypdyr. Bu oňa nähili başardypdyr? Her gezek tekesha halyflara gymmat bahaly sowgatlar we gymmat bahaly halatlar, şaý-sepler ugradyp, şeýdip hem diplomatik aragatnaşygyny deň derejede saklap bilýär. Allanur gynansakda siz sowala nädogry jogap berdiňiz. Sowalyň dogry jogaby bolsa, Soltan Tekeş Bagdada bir müň bir ýüz togsan sekizinji ýylda ilçi ýollapdyr. Ilçi Horezmşanyň tabynlygyny halyfa bildirmek üçin, halyfatyň paýtagtynda Horezmşanyň adyny hutbada okatmaga het edenligi üçin ötünç sorapdyr. Halyf bolsa öz gezeginde Tekeşiň Horasandaky häkimligini ykrar edipdir. Şeýlelikde, Tekeşiň halyflyk bilen gatnaşyklary wagtlaýyn kadalaşypdyr. Menzilimiziň indiki sowaly bilen Jahan size ýüzlenýäris. Sowal otuz alty.
Otuz altynjy sowal. Dinimiz, milletimiz bir. Jihad ýoluna ýarandyrys. Günbatardaky hökümdarlaryň arasynda yslamyň araçäklerini goraýan we kapyrlaryň köküni gazaýan sizsiňiz. Gündogarda bolsa müşrikleriň pitne ataşyny gylyç bilen söndürýän bizdiris. Bu ýakynlygyň barlygynda habarlaşmagyň gapysyny açyp, birlik ýolunda tutmasak, kimi özümize dost tutanarys, haýsy ýoldan ýöräris? Üns beriň! Sowal. Jelaleddin öz ilçisi bilen bu haty kime ýollapdyr? Jelaleddin bu haty Konýa döwletine ugratdy. Jahan gynansakda bu sowala siz jogap berip bilmediňiz. Sowalyň dogry jogaby bolsa Rum Seljuklarynyň soltany Alaeddin Keýkubada. ýagny Jelaleddin, birleşmek, dost tutunmak, hoşniýetli gatnaşyklary saklamak barada Rum seljuklarynyň soltany Alaeddin Keýkubada şeýle mazmunly hat ýazýar. Menzilimizi indiki sowal bilen meýlishe ýüzlenýäris. Otuz birinji sowal. Otuz birinji sowal. Horezmşa Tekeş türkmenleriň haýsy atabegligi bilen dostlukly gatnaşyklary saklapdyr? Ýigide ýüzler bilen dostlukly gatnaşyklary saklapdyr. Berekella Meýlis siz berlen sowala doly we dürs ýagdaýda jogap berdiňiz we Oguz hanyň altyn okuna mynasyp bolduňyz. Hormatly bäsleşige gatnaşyjylar, şeýlelikde dördünji menzilimiz hem tamam boldy.

Köňlümde baryny dile getirsem, Jigerim ezilýä iliň gününe. Ýazgyt bürgüt penjesin gerip, Dyrnaklaryn bagrymyza çümdürdi. Depesinden çaýkel inen çebşek deý, Herimiz bir ýere sümülip barýarys. Şeýdip ryswalyga gömülip barýarys. Näçe gün ýaşajak Çingizden gaçyp? Çagalaňdan gaçyp bararsyň nire? Duşman güýçli. Ýöne edil ajal däl. Olaň diňe dabarasy dabyrap, alty aý öňlerine atly gelip ber. Biz okdan gorkamyzok. Atdan gorkýas biz. Kimde kim imanly ölmek istese, omzuny diresin meniň omzuma. Dirilen wagtynda omuz omuza, hiç belanyň dişi ötmez oguza. Ilçi, sen näme üçin geldiň? Ýa Çingiz han baglaşjakmy ýaraşyk? Meň oglumy ýesir alypmy? Şertini aýt. Eger-de watanymy taşlap çykyp gitmesem näme? Elçi. Sen bu gün bärde galarsyň. Hawar ýetirsiň ertegün örtan. Oglum. Söwer oglum bagra ber. Sen akbalyňy Allah çözenok. Gorkaklaň pankeleleň güläsi Seň ömrüňe paltur ya Şony bil Eger bolan bolsaň Garyp çopanyň ogly Belki ýüz ýaşardyň Juwan ölmezdiň Sen soltanyň ogly. Şoň üçinem seň ykbalyň watanyň ykbaly bilen baky badaşandyr, oglum. Umytda bol, oglum. Men jeň urýan. Saňa urýan. Eger işim rowaç etse biri bar. Men seni Çingizden halas eder. Bardy geldi alyp bilmesem, Günämi ötgür. Ötmeseňem belgin bagrymyň para-para boljagyny. Çünki men Ilçi getirin! Elçi, barda Çingiz hana aýt, Soltan Jelaleddin öz watanyny ogluny da çalşmaz diýdi diýip aramda. Ura! Ýigitler! Algyr bürgütler! Alkymyndan aýy kimin asylyp, amanyny bermän, birini dypdyrman, gylyçdan geçiriň, haram zülzady!

Emin agzalary bolup şörde pähimdarlar geňeşligi has-da düşnükli bolmaklygy üçin gatnaşyjy bäsleşige gatnaşýan ýaşlarymyzda Kadyr Myrat bilen Annamuhammediň peýkamlarynyň sany meňzeş. Ýöne emin agzalarynyň pähimdarlar geňeşleriň agzalarynyň goýan bahalarynyň mukdaryna jemlän ýagdaýymyzda Kadyr Myradyň biraz tapawutlanýandygy netijesinde Annamuhammediň ýygnan-toplan ballarynyň netijesiniň pesligi sebäpli, edil häzirki ýagdaýda birinji, ikinji, bäşinji menzilde ýaryşmaklyk üçin, bäsleşmeklik üçin Öwez Gylyjow, Kadyrmyrat hem-de Öwezowa Arazjemal ikisi saýlanmagy başardylar. Häzirki bäsleşigimiz şu iki bäsleşige gatnaşyjylaryň arasynda dowam etdiriler. Hormatly bäsleşige gatnaşyjylar, Pähimdarlar geňeşiniň kararyny diňlän bolsaňyz, häzir bäşinji menzilimizde iki sany gatnaşyjymyz öz aralarynda bäsleşerler. Bäşinji menzilimiziň şertine görä, size beriljek sowaly Pähimdarlar geňeşiniň agzalary saýlarlar. Kyrk üçünji sowal. Kyrk üçünji sowal.
Soltanyň köşgüniň ýa-da çadyrynyň öňünde belli wagtlarda, adatça namaz wagtynyň bolandygyny duýduryp ýörite çalynýan saz näme? Arazjemal sowala jogap berip bilersiňiz. Bu saza nowbat diýilýär.
Berekella Arazjemal.

Ine şunuň bilen akyl-paýhas bäsleşigimiziň bäşinji menzili hem tamam boldy. Hormatly okuwçylar, ynha şu taýda iki sany ýadygärlik bar, şolar hakynda siziň pikiriňizi bilesimiz gelýär. Sypatlandyryp bermegiňizi, suratlandyryp bermegiňizi soraýarys. Ynha, Kadyrmyrat, ilki bilen sen şu taýda ine Saragt Babaýewiň Jelaleddin Menguberdini şekillendiren ýadygärligi bar. Sen şol hakynda. Arazjemal sen hem ynha Tumar şanyň ýadygärligi hakynda öz pikiriňi aýdyp ber. Jelaleddin Meňmüriniň heýkeli Saragt Babaýew tarapyndan döredilipdir. Jelaleddin Meňmüriniň häzirki wagtdaky şu şekildäki heýkeli Çingiz han bilen bolan gazaply söweşde Hind derýasyndan geçip durýan şekilini suratlandyrypdyrlar. Bu ýerde türkmeniň gahryman ogly Jelaleddin Meňmüriniň şol söweşde näderejede gahrymanlyk görkezendigini, şeýle hem onuň Egri gylyjy, türkmenlere mahsus edermenligi, şeýle hem onuň elindäki galkany öz söweşjeň ruhuny orta çykarýar. Şeýle hem olarda Ýigidi atyndan tana diýlipdir. Edermenlikde, gahrymançylykda iň ýakyn ýoldaşy bolan türkmen bedewiniň üstünde çarpaýa galyp duran şekili suratlandyrylypdyr. Bu heýkel Massagetleriň şa-soltany, Tumarçy şany suratlandyrylýar. Türkmen zenanyna mahsus näzikligi görkezilýär.
Ynha, şu gün Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda mekdep okuwçylary gatnaşyp, Parahatçylygyň ýaş çaparlary akyl-paýhas bäsleşigi geçirildi. Beýik serkerdeleriniň biri Soltan Jelaleddin Mengüberdiniň Türkmenistanyň Il ýaşytly Magtymguly baýragynyň laureaty Saragt Babaýew tarapyndan taýýarlanan ýadygärligi bar. Ynha, şul şu ýadygärlikde Soltan Jelaleddiniň Sind derýasyndan Çingiz han bilen söweşden soňra çykyp barýan şekili şekillendirilipdir. Ynha, şu Soltan Jelaleddiniň näderejede beýikdigini, edermen serkerdedigini, Alym Arkadagymyzyň dürli eserlerinde hem görmek bolýar. Geljekde-de şeýle serkerdäniň adynyň ebedileşdiriljekdigini, onuň ýadygärlikleriniň bina ediljekdigine berk ynanýarys.
Netijede, bäsleşigiň ýeňijileri bolan iki mekdep okuwçymyzy gutlaýarys. Aşgabat şäheriniň ýöriteleşdirilen umumybilim berýän mekdep-internatynyň on dördünji synp okuwçysy Arazjemal Awezowa hem-de Şol mekdebiň on birinji synp okuwçysy Kadyrmyrat Öwezgylyjow. Gelindi bolsa bäsleşigimiziň şu ýerine parahatçylygyň, türkmen diplomatiýasynyň nyşanyna öwrülen Oguz hanyň altyn ýaýyny we peýkamyny ýokary galdyrmak dessuryny geçireliň.

Şu günki bäsleşige gatnaşan ýaşlarymyzy, mekdep okuwçylarymyzy bäsleşikde görkezen ýokary netijeleri bilen tüýs ýüregimizden gutlaýarys. Pursatdan peýdalanyp, hormatly Prezidentimizi şeýle şertleri döredip berýänligi üçin jany sag bolsun, ömri uzak bolsun!

Hormatly akyl-paýhas bäsleşigimize gatnaşyjylar, gadyrly myhmanlar! Şunuň bilen, akyl-paýhas bäsleşigimiziň birinji saýlama tapgyrynyň bäşinji oýnuny hem geçirip gutarýarys. Biz ýaşlar üçin okamaga, döretmäge, taryhymyzy, geçmişimizi çuňňur öwrenmäge döredip berýän giň mümkinçilikler üçin hormatly Prezidentimize köp sagbolsun aýdýarys. Hormatly Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak, tutýan tutumly işleri elmydama rowaçlyklardan rowaçlyklara beslensin! Şeýle hem bäsleşigimizi gurnamaga ýakyndan ýardam beren hemaýatkärlerimize, hususan-da, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşine, Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetine, Aýdyň gijeler hojalyk jemgyýetine, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesine, Abadan haly açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine, Muhammet Balkan hojalyk jemgyýetine, Türkmenistanyň Milli ýaý atyjylyk federasiýasyna, Türkmenistanyň. Magtymgulad Naky dil, edebiýat we milli golýazmalar institutyna, Röwşen hojalyk jemgyýetine, şeýle hem. Ekologik taýdan arassa we berk Kraft kagyz önümlerini öndürýän Ýedi dogan hususy kärhanasyna özümiziň hoşallygymyzy bildirýäris. Bäsleşigi alyp bardy Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara gatnaşyklary fakultetiniň üçünji ýyl talyby Kuwwat Mämedow. Hoş sag boluň!